Ine şu e, birnäçe wagtdan bäri e, halypalaň e, bir ýanynda oturmak, ýanynda görüşmek bir biz üçin ullakan bagt bolup durýar. Ýaş wagtymyz şu zatlar etsek nesip bolsa, ine 40-50 ýyldan biz özümizden soňky ýaşlara ine şu wagt Ine Şir halypa bilen duşduk ýa meselem ine Rahmet aga bilen duşduk diýip aýdyp biler ýalak boldukda. Tüweleme Rahmet dogry.
Ine Juma Ýazmyrat Hoja ogul Narlyly bolduk diýip bilýäs Hudaýa şükür biz bagtly hasap edýäs. Biziň türkmeniň raýatlar şolar. Näçe wagt bäri neme diýäs ýöne düýn Rahmet Arnaglyjow halypaň ýanyna bardyk bir salamlaşdyk şuny ýaly bir gaýrat etse bir şotak bir Şir halypaň ýanyna biz barar ýalak etdi. Ugur ýoly bize bir görkez diýdik. O-da sag bolsun, ömri uzak bolsun. Siz bilen tanyş etdi, siziň ýanyňyza ugratdy. Biz ullakan minnetdarlyk bildirýäs size. Öýüňize gapyňyzy açdyňyz, bizi kabul etdiňiz. Allajan janyňyz sag bolsun. Çagalaryňyzyň ömri uzak bolsun. Dostlarymyza-da köp sag bolsun aýdýan. Wepa jana, Muhammede-de aýratyn köp sag bolsun aýdýan. Şu zatlar bir. Taryha galdyryp otyr da kamera ýazgy bilen alyp janlandyrýar. Indi biziň soragymyz halypa şu türkmen bagşyçylyk ýolunda Salyr Saryk ýoly bir türkmeniň iň uly şahalarynyň biri da. Şular barada biz sizden bir sizden eşdeldik geldik şu halypalar barada gürrüňler Şu aýdym-saz sungatyna nähili başladyňyz? Haýsy halypalary gördüňiz? Haýsy halypalar bilen ýatda galyjy ýagdaýlar boldy? Ýa halypalaňam size şu halypa şular ýalak zat edýät diýip aýdan gürrüňler bolsa, şolary bir ýazmaga geldik-dä. Olaň işleri bolsun enşallah. Bilenlerime aýdyp bereýin, enşallah. Bu türkmeniň milli aýdymly saz sungady bu örän gadymy sungat bolmalydy muň aňyryny biz ýaşulylardan ata babalardan eşidenlerimiz örän gadymy ýeri biziň şu saz salyr ýolumyzda esas şol Jepbar saryk diýip bilin köp ýaşulylaň aýdany şol. Jepbar Horasanlym diýer ekenler. Ine şol Horasanowa häzir Gady Pendi daýhan birleşik. Şu Horasanly diýilen adam Jepbar bir derýadyr, akar durar tükenmez diýip bir gaty kän bilýän ekende aýdymlary, dessanlary. Kör Gojalyňa halypa diýer eken. Kör Gojalam şoňa halypa diýer ekende. Onsoň bu Gojaly körden Şägirt bolupdyr Çoluk bagşy bilen Aly bagşy. Onuň Aly bagşydan Şükür bagşy şägirdi. Onuň Çoluk bagşynyň şägirtleri Gurban bagşy bilen Aman bagşy, Saragtly, Salyrlardan. Muhamanyň kakasy. Onuň Gurban bagşydan gaýdýan Aman Sähet bagşy, dogany, onsoň Nobat bagşy, onuň Jepbar halypa, Jepbar Taryk, ol bagşylaň biziň ýaňky Kör Gojaly, Nobatnyýaz, Garabaýry, hemmesi halypa diýer eken muňa. Şulaň bir duşup bile aýdyşan zapary bolupdyr daýy, onsoň ýörgünli bir hersiniň bir aýdan aýdymy aýly-gaýşly bolubam galdy. Bagşylar diýibem aýdýarlar bizde. Şonda şu sary sarak salyrt taraplarynda bir bir ha baý aýal han boýny ýogy nan diýer ekenler-de. Şol nobaty Nyýaz Saýyly bilen örän gowy görüşer eken. Şo irden turanda şol bir çäýnek çaýy şoň ýanyna baryp içýän eken-de. Çymylgan we ýazylan batyrylgy bilen çaýdan alyp, şol bir gün barsa, irden barsa ýaňky Gul Ýagmyr çaý içip otyr eken diýýärler. Muňa öýkeläp yzyna gaýdyp dur Nobatnyýaz. Şulary, şu Nobatnyýazy tapmak üçin külli ähli türkmeniň bagşylaryna çapar ýollapdyr. Es wagt geçipdir, bir hepde boldy gelenok, bir aý boldy gelenok diýýär Nobatnyýaz. Bir ýerde bir bagşy bolsa gelsin toý etjek, serpaýynam ýetirjek diýip. Ana, Türkmenistanyň hemme ýerinden diýen ýaly atly bagşylar üýşüp, halk bolup, eminler aýdanyna razy bolupdyrlar. Şulaň içinde hemmesine hä bilen aýtdyryp bolmaz, gaty kän. Şuň içinden özleriňiz saýlaň, kimlere aýtdyrsak gowy diýip. Onsoň ýaňky Nobatnyýaz, Jepbar Saryk, Nobatnyýaz Saýyly, Kör Gojaly, Gara Baýry, Ony Işbaýeke diýen bir bar eken. Ýa ol ýaşuly bagşy bolupdyr. Ol köp taraplyny ol gazakça zadam aýdyberer eken adamlar. Şu Apba nepes aýdymy şoňky dibem aýdýarlar. Ödekgerde şeýdýärdi. Apba nepes aýdymy. Ýaňky Işbaýekänem goşupdyrlar. Ol turup halkadam, ýaňky bagşylaradam aýdypdyr. Hormatyňyza sag boluň diýipdir adamlar. Ýöne ýaşlar aýdypdyr älekde. Şonda. Aýdym-sazyň başyny başlamankalar şol ýaňky boýny ýoginhan atyň boýnuna geýdil duran gyzyl çaýylan kümüşden şeýle bir ýasalan owadan gaşlar bilen bezelen atyň bezegini orta zygypdyr-da, Aýtsyn, aýtsyn nobatyny ýaz aýtsyn diýip. Örän hoşowaz adam bolupdyr, ýaňky nobatyn Nyýazbagşy diýlen adam. Saýrar durar, kyrk gün saýrasa-da gulagyň doýmaz diýip. Adamym doýanok diýip. Şunda ol, Jepbar bir derýadyr, akar durar, tükenmez diýip. Kör bir zondur, sesine zat çyzamaz. Şunda beýik sesli bolupdyr. Şu sesinden tanapdyr, Aýalbagşy diýerdiler, no, näme, nobatyn Nyýazbagşyny. Bir ýerde aýdym aýdyp otyr eken Aýalbagşy weli, Essalawmaleýkim diýip girip dur. Gel nobatyny ýazan diýip birde ýaňky aýal bar. Nädip bildiň diýipdir. Sesiň perdä düşdi diýipdir. Çalyp oturan sazyna žurnaly. Žurnaly inçelikden öň oňat gurnalanda bu türkmeniň asyl geliş sungatynyň aňyrsy. Şolaň şo dört aýdyşygynda şol Kör Gojaly ni ýeňiji edipdirler. Ýöne Bu ýerde hiç zem pes aýdylan däl eken olaryň şolaryň hersiniň özüniň aýdan heňleri tört sany bagşyň aýdany-da. Hiç zem bir-birine pes aýtmandyrdy ýöne Kör Gojaly soňundan şu Gaýry Şirwany aýdypdyr. Dünýä diýseň Baba Röwşen, gel arkama min ilindi diýip, on üçünji perdede. Şonda bir märekäniň çetinde oturan bir derwüş adamjyk näme edip, Baýrak kimki boldy diýip gygyrsalar, Aý, hemmesem gowy boldy diýse, ýaňkyja adam Alagaş, köre süýşdi diýipdir. Soňky aýdymyny aýdanda. Aý, sen nämäni bilýäň, zat diýip näme etjek bolsa, Ýok, köre süýşdi diýipdir. Derwüş galender, derwüş adamlar olar bihal adamlar däldi. Ondan şo ýeňiji şondan soň kör gojaly etdirler. Ondan bärkilerimiz ýa kör gojalyň şägirtleri Çoluk bagşy bilen Aly bagşy. Aly bagşy Şükür bagşyň halypasy bolmaly, bu halypalaryň gaýnysyndan. Ýaňky Çoluk bagşyň şägirtleri Gurban bagşy bi öden ýa nobatçy ödakga daň atalary. Onsoň bi saragtly halyz Muhaman kakasy Aman bagşy ikisi. Şol ikisinem aýtdyrypdyrlar. Her giz bile aýtmaň diýip sargar eken Çoluk bagşy. Bile aýtmaň gezekleşip bir aýdaýyň toýa barsaňyz. Bir märekede şu ýol ötende. goýmandyr-da adamlary. Bilaýtsyň, onuň Gurban bagşy turup aýdypdyr, Adamlar diýipdir, men ertir aýdyp beräýin diýip. Bu namany diňläliň, Myhman bagşy şuny diňläliň, men size ertir aýdyp beräýerin diýen. Ýok, senem bilaýt diýip. Onuň şo wagtky han Rahmannyýaz handygy, Gurbannyýazdygy şol ýazmyşam. Şol Bir sen, Gurban, bir sen bilen saryk tükenenok diýipdir. Geç orta diýipdir. Ana, berk tutduňyz, diýipdir. Kim bize halypanyň sargydy bar. Şony ýykmaýaly size geç, diýipdir. Bu halky göreňokmy, diýipdir. Halkyň hemmesi bile gygyrdy, bile aýt, diýip gygyrdypdyr. Şonda Aman bagşy Muhamagyň atasyna zeper edipdir. Jan uzak neme etmän wepat edipdir-de, pahyr. Şunda gidip Gurban bagşy. Şony ýer jaý edibem kyrk günläp şu ýerde bolupdyr. Gör bir-birine hormatyny. Şony kyrk, kyrky günden belläp, onsoň Muhamany alyp gaýdypdyr ogluny. Ýaşuly oglanjyk ekeni. Alyp gaýdyp, bärde terbiýeläpdir özi. Soň ertip Sultan Nyýaz bagşa tabşyryp gaýdypdyr. Soň Muhaman ilki şu ýerde Gurbanbagşyň elinde öwrenip. Soň özüň Sultannyýaz bagşa sargyt et. Tabşyryp gaýtdy. Indi şu bo märeke sowar ýagdaýa geldi. Indi meniňem ýagdaýym ýok. Oňa sen-de özüň öwret diýip Saragtly bagşa. Şu döwürdeş-dä hemmesi şolaň.

Meşhur. Ony bilýäňiz. Bize atam paýhas aýdardy. Saz çalsa-da, aýdymda şeýle oňki ýaly owadan aýdan adam biz duşmadyk diýerdi. Atam bilen deň-duşdular. Deň-duş eken, dost bolupdyrlar. Kiçi Garlam. Kiçi Garly uly ragaç bolan. Kiçi Garly öz obamyzyň adamsy-da. Ony kän diňläpdiris. Şonda atam aýdardy, Nobat saz çalsa nagyş salýar diýerdi. Nagt salyp gidip otyr diýýär. Haýsy saz çal diýdim. Dedim, hemme köp gurallary çalyp bilipdir. Kakylyp çalynýan gurallaryň hemmesini üflenip çalynýanlaryň. A Kiçi Garly tüýdüge dökdi bolupdyr. Onuň kakasy indi Sultan naýçy diýen adam şo döwründe tüýdükde onuň deňine çykybilen adam bolmandyr. Jahylka tüýdük ýarylýan eken-de. Soň onsoň iki tüýdük götermeli. Iki tüýdüňem daşyna miska edip beripdirler. Ýukajyk edip, ýaňky naý tüýdügini. Bolmansoň, giçden soň dagy naý tüýdügi şol gyzyşansoň dagy çalşyp-çalmada ýark goýberýän ekenler. Şoň ýaly güýçli adam bolupdyr. Sultan näçe diýen adam, ol öz obamyzdan-da, şu Gulja obamyzdan. Onuň ogly Kiçigarly. Kiçigarly diýen adam öz döwründe Ödekgä pahyr aýdaryk-da, şol menem ýaşulylardan eňe eşdenim diýip. Hüňürdäp ýanyp barýan ot ýaly diýýärdi. Eline guraly alanda dagy. Atam pahyr näme diýerdi? Giden märeke bolup oturanymyzy Kiçi garry eline dutar alandan soň Başga bir ýere alyp gidýär. Näme, başga bir ýerde gezip ýören ýa gowada ýaly olar. Şoň ýaly täsirli bolupdyr olar, üýtgeşik bolupdyr. Ýaňky nobat bagşy diýenem nagyş salardy däldi. Munuň ýaly owadan aýdan, owadan çalan adamy görmedik däldi. Ýaş gelip durka, hernä, otuz alty ýaşyndamy, otuz bäş ýaşyndamy. Rukşanja aýdymlar şo Moskwanyň otuz bäşinji ýyldaky ýazgylary galypdyr. Bir sazjagaz, üç sany aýdym. Nowa Kiçi Garlydanam üç sany aýdym, iki sany saz, Deraý doly bilen Gülälek. Şol ikisi galdy-da. Tüýdükde çalnan. Ýumuş gidip tüýdük çalmakda ýaňky Sultan naý üçin öz ogly şu Kiçi Garla göwni ýeter eken-de. Bile, hany gel bir dyzlaşyp çalaly diýip ikisi çalypdyr welin, Pahyr neme diýipdir? Bä, ýa men garapdyryn, ýa sen oldurupsyň diýip. Kiçi garla ogluna, Tüýdükde-de ussat bolupdyr-da kiçi gar şunda. Ony şonda ýöne Pahyr gör sungatyň biziň hor biziň milli sungatymyza, şol adamlaryň, halkyň hormatyna seret. Oň wesýet eden zadyna seret Sultan naýçy. Men pandan gaýdaryn welin, kyrk gün geçensoň, şu kyrk güni geçensoň diýipdir, märekä çaşmanka, oglum iki dyzyň ýeri urdup, bir. Düýdük çal diýipdir. Ta özüň ýadan içeň çal diýipdir. Halk ýasap atyp oturmasyn diýipdir. Gör olaryň bilýän zatlaryny, zerreleme edýän zatlaryny. Ýaňam aýtdym, Nobat bagşy saz çalanda şu nagyş salyp gider oturardy diýip. Kiçi Garly saz çalanda nirde diňi bilmezdiň diýip Atan paýga şeýdip gürrüň bererdi. Ol köp diňläpdir. Olar bilen nirde saz çalsa, aýdym aýtsalar ýanlarynda mümkin bile-ä köp Gabadam gelmändir halk bir mary aýtsa bir tejene ýene şunda obaň içlerinde etrapda köp obalarda e günde obada toýçulykda obalarda hemmesinde-de şu kiçi garly uly garly nobat bagşy çagyrylar eken. Şul ikisi bile goşup paçalanda şonuň tapawudyny bilip-bilmezdik diýip aýdardy-da. Şu haýsynyň gaçyp çalýanyny, haýsynyň kowup çalýanyny. Ikisi bir-birine ümleşip gider oturardy diýip. Uly Garlybaş pahyr aýdar eken, Üçüsi birikse, Aý, pylan ýanynda dutaň düzmegem gerek däl, gygyrybermeli diýip. Kiçi Garly nobat boldy. Aýdyma gygy, ol aýdymy örän zor adam bolanda Uly Garlybaş jenap. Örän beýik aýdymlary berk edip aýdan, ol asyl Gurban bagşyň şägirdi-de asyl ýoly şol saklap galan. Şol köp ýazgylaram bolmalydyr onuň. O baýyr garransoň ýazypdyrlar onam. Öňküleri şu kyrk sekizinji ýylda ýok bolupdyr oň şol aşyga çykylanda ony tapmandyrlar. Köne ýazgylaram bir bir müň dokuz ýüz bäşinji ýylda şu töwereklerde şu Rygan gyran plastinka ýazgy edýän Bir fabrigimi, zawodym adamlar aýlanypdyr, şonda şu Gurban magşynam ýazypdyr şolar. Uly galyp açdan şonda iki sany torgaýguşlar, Leýli gelin, onsoň Kör ata diýip bir üç sany aýdymy galyp. bolmaly şu kasete gyran plastinkalarda o gara nämeler bardy şolarda bolmaly diýip aýdardylar hem sultanyň naýçy agajan bagşynyň ýanynda saz çalan tüýdükde çalany bolmaly diýip şo ýazgylar şol şo döwürler galypdyr şolardan ýigrimi ýaşynda eken uly garly şo wagt indiki çygaryldanam ogly bardy aman akga biz oglankak Atam soň garrap, halys indi garran soň, soň hemişe getirerdi da bulary. Aýda bir aýdym-saz öýde bolardy. Ýaňky kiçi halyň ogly Aman akgamyz, Aman Garly. Olam esasan Ödakga Nobat bagşyň Dostum ogluny getiriň diýip Ödakga kän gelerdi öýümize. Bizi sungada erten edil özüm-ä şo zatlar, oglanlykdan gulagymyz gandy-da şo zatlara. Amyrat Ýagmyr pahyr gelerdi. alym bagşy, Türkmenistan Galkynyşynyň bagşysy Aman Arnaglyjow diýip bir halypa bagşymyz bardy, örän zor adamdy olam. Dagdan syn iner ýalydy. Göýnüň aýdym aýdanda şeýle güwläp girip gitýär. Olaň ýanynda men köp sazandarlyk hem etdim. Şol sungada erten gyzykdyran, uglulykdan öwredip, iň syrly ýerlerini nirä gitse ýanyndan goýman äkidip öwreden şu mähriban ödakgymda özenäme bagyşlap, Türkmenistanyň halk bagşysy, milli aýdym-saz sungatymyzyň pre-professory, alym adamdyr-da, hem durmuşyň, hem sungatyň alymydy, örän ägirt adamdyr. Hiç, hiç kimiň göwnüne degmezdi. Şeýle ýumşak sypaýy adamdyr. Hiç uşuň gatyranyny görmedik bütin ömrümiz. Ýüzünem çytmazdy hiç. Hoşamaý sözläp. Göwnüni tapar zordy kim bolsa. Onuň her kim görse-de ylgap baryp nä halk şeýle hormat edýärdi-de, bazaryň bir çetine gelse-de derrew ylgap öňünden çykyp, gel, ödakga, näme aljak, özümiz alyp berjekdik. Ýok, men bir aýlanyp göreýin belki diýip baýat şol bazara-da her wagt aýlanardy şeýdip. Aý, örän näzik adamdy. Halypa şu wagtda Türkmenistanda halk bagşysy, halk artisti Ödenýaz Nobatovy ýatlap otyr. Hawa.

Bir gün iş işimizde tapjanymyz bar diýip Betkowodakak. Şonda dutarym bar, şunda dutarym takyzada otyr, muny geleninem görmändirin. Gelip ýanymda diňläp dur, ýylgyryp dur ekenpaý. Indi getir dutarymy göreýin diýdim. Döw oturdym-da, Essalawmaleýkim edip, getir dutarymy göreýin diýip kakyşdyr edip gördüm. Hä, oglum muny diýdi, bu sazlatmaly eken diýdi. Akgaň barmy diýdi. Akgam bar şu wagt işde.

Sazlap, gowy edip elime berensoň, Indi min maşyny diýip, gönezek ganka gitdik. Ilkinji baranymyzda şol derni serip, saz çalyp, öňde dur çänjik çaý. Oho, geliň hany diýip, baýyr ýylgyryp, bir owadan ýylgyrardy ol. Geliň hany diýip. Wagzy, Ha, gitjik bagşy diýip, hany, hany, dutar galy, hany bile çalarys diýip. Şunda bir şi Nowaýy çalyp berdi. Integem gulamlaň demek. Bura Nowaýyny çalyp berdi, buram Hemraýym. Hemraýym mana Ymlak, Ymlak diýip çalmalypdyr. Şol, şol iki saz henizlerem gulamda ýaňlanyp dur. Özümiz-ä gaýtalap edibilmedik, hakykatdan. Ol owazy almak mümkin däl. Öýle öýdäpläň, dutardan saz çalandaky owazam ol başgalaňka meňzeş däldir. Ol başgadyr. Başgaça. Agajyň özi uwwlar zordy. Uwwlardy ol zar ýyllap. Şondanam şol. Soň obamyz başga ol olar Baýraz obady biz Gulja obadada. Onuň ýaltan many akgam paýar alyp giderdi maşynly okuwdan soň. Indi birinji ikinji klasdyr daş obatlar. Ondan öňem kän zatlar onuň ýazgylaryndan öwrendim. Şu akgamyň bir dogany bardy olam saz çalardy Ýusup diýip. Ondan öwrendik ilkiler-de indi başlangyç nemeler ondan soň galanlar diňe şol ödünýän owaçjyk. Giden ýerine-de çaglygymyzdan eýýäm on iki ýaşymyzda toýa zat edäm äkidip öwrenişdirip şeýle bir sesi bardy owullarda muny şu häzirler elektr dutar edilip çalynýar owullar elektr dutar indi ýönekeý dutarda jaýda aýdanda sarsyp duran ýargut bu dan tema şo döwürler. Ol geçen ýyl segsenji ýyllarynda aňyrda. Ýetmiş üç, ýetmiş dört, ýetmiş bäş, ýetmiş altynjy ýyllar. Soň Gurbanmyrat amal bile giderdik. Gurbanmyrat ogly bar. Olam örän ussatdyr. Gurbanmyrat ýaly häzir biziň biziň ýolumyzda Gurbanmyrat derejede ussat ýok. Aýdyma-da, saza-da. Gurbanmyrat örän ägirtdir. Bileje giderdik. Bile alyp giderdik-de ýola çenli gitsem, aý, ýene Tejen, Saragt. Özüniň halypaň ogly? Hawa, öz ogly şol. Gurbanmyrat ady, Nowasyp Gurbanmyrat. Oňa datgyryndan-a berdiler ony. Sungatyň örän ägirt ussadydyr ol. Örän ussadydyr. Häzir biziň şu ýolumyzda şoň derejesinde ýok oglularyň. Indi ýetişerem diýip köp bir bu sungat da giň da, dünýä giň. Ýene ýetişerem ýöne edil olar bolubilmezler. Ýöne edil bu Halypa bana. siziň aýdym-saz sungatyňyzda ene bagşylyk ýolunda bir dutarda aýdym aýtmak iň agyr sungat-da. Kyn.
Dutar çalyp
sazy dutary düzüp oňa-da sesiňi goşup aýtmak bir bir sazanda çalyp beren ýerine ýetirip beren ýalam däl. Şol sa ýaňy el çeperlik bilen azjyk çöňelikdäki tapawut. Bir wagt Gurban bagşy şägirtleri Uly Garly bagşy bilen Jumajyk bagşy diýibem biri bar eken. O Jumajyk bagşyň sesi örän belent eken ol. Olam ahli şu ýerli oňat. A Garly bagşam ondan pes däldi. Oň ýöne ýaňky Jumajyk bagşynyň el çöňeräk eken. Azjyk saza haýarrak eken. Garly bagşy saza-da çeper bolupdyr, Uly Garly. Şonda şol Garly bagşy gülüşdirer eken dagy. Özüniň basylan ýerlerini ýaman owadan boýnuna alyp, owadan gürrüň berer eken Garly bagşy. Şu bir gulja bir toýa geldik welin, Jumajyk bar eken diýip. Ýaş ýigitler, döwürleridirler dagy, e, ýaş wagtlarydyr onuň. Jumajyk bagşy bar eken welin, Haý, öz-ä, diýip, Garly bagşy pahyr guşagynam bir gatyrak çekip. ikisi aýdym-saza başlapdyrlar-da, onuň ýöne girmäkä ol şol tanadyran-bildiran deň-duşlar töweregindäki oglanlara, ýaşlara, Men aýdym aýdamda how diýmäň, Jumajyga how beriň birneme. Birden gaharyny ýetiräýmäň şonuň, diýip, şeý diýip sargap gelip dur we Aý, onda-da toý ol, märeke, ýaşlar oňa ümedenok. How garyl-da, how garyl bolup, Haý, özem bir zat gopar-ow diýer eken-dä, Paýryç, ynha, ynha. Birden ýa onuň. Zymajyk bagşy guşagynam täzeden aýlap çek agadan guraş tut agam zarladyp çek bu wesdäni indi adamlara içer hany baryň galyň arkasyna geçiň diýipdi aý şundan bu tutup gidendir men saz bilen alda abalardym diýer ekenda gaharyny getirip sazy bulaşdyryrak çalsaň gahary gelip dutar müňdürip turup gidýär ekenda ýaş ýaş gidipdir ýöne örer beýik ses bolupdyr owadan aýdar eken hem beg aýdar eken. Şol ýaňky sazy öwrenmeli diýenim, sazy ilki öwrenseň, Ödek Sapaýew hemişe salgy atda aýdymlary diňläň, goşgulary göni kitapdan şahyrlaryň öz ýazan goşgularyny tapyp öwreniň, diňläp lenteden däki emeler hemmesi dogry gelmez. Hökman şoň Magtymgulynyň sözleri bolsun, Molla Keminäňki bolsun, Molla Nepesiňki bolsun, Mätäjiňki bolsun, hökman öz şol kitapdan öwren dolylygyna diýip dargardy-da. Sazy öňürti öwrenseň, ol ýeňil düşýän eken onsoň aýdym. Sazy öwrenseň gowumy aýdym diýeniň-de indi şo iýiçisinem oň gapdaly goýup bolýan zat däl-de. Indi şo eliň çeper bolsa saza, eliň ýüwrük bolsa aýdym aýtmak ýeňil düşýär. Indi şu wara halypa ine aýdym-sazda şeýle öňden Ine ata babalaryndan gelýän sungatlar bar da meselem ýer ýolunda meselem ine biziň ýolumyzda Täçmämmet handan soň Täçmämmet boldy Çary Ata Täçmämmet Hojamämmet boldy Döwranjan boldy şundan soň ine ýaňky aýdyşymyz ýaly Nobat bagşyň arkasam görýäňmi ine. Hawa. Halypalyk ýoly dowam edýär eken. Hudaýa şükür aňyrdan gaýdýar olar. Örän aňyrdan. Halypalyk ýoly dowam eden bagşylar sizlerde kimler esasy? Gurban bagşyň neberesi şolar ýaňky Gurban bagşydan uly Akmyrat bagşy diýip Gurban bagşy Amansähet bagşy Nobat bagşy Öýdünýaz bagşy Öýdünýaz Nobatçyň oglulary Gurbanmyrat Nobatow Töre Nobatow oň Çagalaryn hemmesem sazam çalýarlar. Märekede uly konsertlerde çykyş edip görmeselerem, hemmesem gural çalylýar. Kim akardion, kim düýdük, kim dutar. Oň agtyklaram, çowluklaram tüweleme şol şol neme dowam edip gidip otyr. Şu neberede. Indi soň diýjek bolýan zadym, şu aýdyma bagşy bolmak üçin, sazanda bolmak üçin şol. Bir aňyrdan bir gelýän neme bolmaly diýip, köp halypalar aýdýardy. Aňyrsynda bir güýçli halypa bolsa, şoň neslinden ahyrynda üç arkadan bolsun, ýedi arkadan bolsun, ýene şo nesilden çykýar diýýärdi. Meň diýjek bolýan zadym şu, biziň ine bagş, bagşy-da siz indi güýçli halypa bagşy döwrümizde siziň şu aňryňyzda aýdym-saz ugrundan halypalar boldumy? Bizde ene şu öz Abdal tiremiz bar. Hawa. Şu Guljugabamyzda Abdal tireniň bagşy bölegi bölüminden. Biziň nesil bagşymyz bagşy eken. Şol şu bagşy diýip şu tirede şu bagşy bolup galypdyr. Ondan bäri ortalykda kim aýdym aýdypdyr, saz çalypdyr bilemok. Ýöne soňky Ine, saňa çalyp aýdanlar bolup dur. Uruş ýyllarynda Ödeke pahyram bile aýdardy ony. Bir Pener warjatymyz bar diýip, Gylyç diýip diýerdi. Şol Gylyç akgamyz çalyp dur. Onuň bir öz ýaňky akgamyň dogany bar Ýusup diýip, ol çalýardy. Ýöne şol tirämizde aýdym aýdybilme duran ýok. Hökman türkmen aýdymyndan çal bilmesede aýdy bilýäler. Ony ýöne ýaňky ýaly men öwrenip bir hili bir hudaý bir hili ýüregime guýup demedendirin men. Şo köpräk elläp dutary elimden goýman. Özüm hemmesem bir synanyşyp görýär. Şolar deň duşlarymyz uluraklarym her kim bir eline alyp çalyp çalyp gördüler we hemmesi dowam etdirip gidibilmedi.
Şu barada Mähir halypa Ýurdumyzyň içinde aýdym-saza şeýle uly orun goýulýar, uly hormat edilýär. Belli-belli ýerlerimiz bar däl-ä. Bäherdenden Bamy oba bar. Uly halypalar çykdy. Sarybaş, Pürli Sary oba. Ýa-da meň ine obam Ýaňgalak. Ýaňgalak uly halypalar oba. Uly halypalar çykdy. Ine, edil şular ýalak, şular bilen bir hatarda-da Tagtabazar diýlende şeýle bir uly sanardan gat. Kän halypalar çykaran topraklar türkmen kuwat. Men şu siziň indi şu aýdym saz ýoluňyzda şu wagtky döwrümizde bir şeýle ýaş şägirtleriňiz bir gelip şulardan has gyzyklanyp indi köne ýoly dowam etdirip bir uly derejelere ýeter diýip Bir umyt edýänleriňiz barmy içinde? Hudaýa şükür, ýaşlarymyz örän ökdeler kän bularyň içinde. Ine, şu öz ýanyma gatnap öwrenen, ýaşraklaryndan öwrenip, häzir indi olaram atly oglanlar bolup gitdi. Mana, Meret, Janman Meret Düňýew, Arkadagdan bagşylyk zady berdiler oňa. Ony Çary diýip. Çaryşan diýip bir hojalardan. Olam deň-duş oglan, köp zatlary öwrendi. Bile, hemme bileje çaldyk-da soňky döwür. Onsoň soňky ýaş şähetlemizden Agajyma bar, şu ýerde Şamuhammedow bolandyr şoňa. Ýa Şamyratmy, ýa Şam. Familiýany doly bilmän, Agajym bar. Şol indi ana kämilleşdi, gowy. Ine bu Garlybaşyň obasynda bir-üç sany oglan bar, tüweleme boljak şolar. Ol obada bar. Uly Garlyň obasynda-da. Gel indi öz obamyzda şol ýaňky oglanlar indi kämillige ýetmeliler indi olar. Indi kän, indi häzir toý märekeleri, uly konsertleri özbaşdak sowulýar ýaňkylar. Ýaňky oglanlar agajyň ady tüweleme ol. Edil öz obamyzda şolar. Ol obalarda-da bar oglanlar, ýaş oglanlar ökde-gör kän.

Başga ine ýurdumyzyň başga ine Daşoguz welaýatymyzdan ine Ahaldan, Balkandan başga uly halypalary bir diňläp gördüňizmi şu taýlak gelip aýdym saz berýärdilermi şol siziň döwürleriňizde?
Men oňa duşman. Hä?
Duşmanym. Hä.
Biz kiçiräk ýaşrakak ýöne şu Orazgeldi Ylýas bir gelipdir. Diýip eşitdik. Ol biz o wagt kiçiräjikdi, aňyrmyş. Ol şäherde bir toýa gelipdir. Şonda aýdym aýdypdyr diýip eşitdik. Tygan bagşy. Muny Sahy bagşy hem köp aýdardy. Atam ol köp gelipdir Mulla aga-da. Olam şu uruş ýyllary zatdanam agy dostly zat bilen halka bir halkyň göwnüni galdyrmak üçin köp gelipdir ol. Rahmetliň obasy bar-a ene Annagylyjow. Hawa. Otuz birinji ýylda şol obada Kolhoz gurluşyk başlanypdyr welin, şol obada bir aýdym ýa bir saz çaly bilmeseň kolhoza salman, goşmandyrlar.
Bir aýdym aýdy bilmeli ýa saz çaly bilmeli. Şoň ýaly şert, ol bir mejbur edip hem däl-de, bir degişmeliräk hem şonda bir şoň hökman bilamalydygy diýlen ýaly neme edilen-de. Ol göwnüne degip ýa-da ony hökman sen şuny bilmeli diýlen zat ýok. Ýöne şol Degişen bolubam, Aý, sen aýdym bileňok, bar sen öz malyň bile boluber ýa ýeriň bile boluber diýip, şeýdip. Soň ony her kim bir aýdym öwrenipdir, kim saz öwrenipdir, kim bir dil tüýjük çalypdyr. Şeýdip kolhoza goşulypdyrlar-da şol ýerde. Indi şu halypa siziň öz maşgalaňyzda şu aýdym-saza höwes edýän barmy? Öz. Aý, edil häzir ýok, syrap. Aý, oglanlaryň indi agtyklary öýde gijijik dutar, bar bolsa kiçijik agtyjaklar, olaram gijije entek. Gelen piller şol takyrdady wagt durýar şeýdip. Belki bolaýadyr birden bir çykaýadyr. Men esasy berjek soraglarymy berdim men oja. Indi men bir haýyş etjek zadym halypa biz myhman diňläsimiz gelýär dogrymy aýtsam. Hawa diňläli ýoly. Şu Bir saz çalyberseňiz bolarmy halypa bir bolşundan.
Saz saz çal diýseň çalaýmaryn. Meň sesim ýitdi. Soň azajyk nerwinden meňzelik bolupdam sesim kän o diýen beýik Saz çalyberseňem bolýa. Saz çalyp beraýmasaň.
Biz bu Görogly şadessanyndan

Neme toplady ol? Şolaň ýüz ýyllyk toýuny etdiler. Şu ýerde öz obamyzda ol kal boldy-da. Bir bir aýlap şu bärden gitmedi ol Meret Rejep. Şu ýerde bolup şu ýanky nemeler ýaşululardan aýlanyp ýazyp alyp belläp bir kitapjagazam çykardy-ow Uly Garly, Kiçi Garly. Ony ýöne az gördüler o ýazylan zatlary. Ýöne bu näge hiç ýokdan näme bar bolýar. Nesibe bolsa buny ýazmaly, soň ýene gelip ýazmaly, soň ýene gelip ýazmaly diýen ýaly şu bölüm-bölüm nesip bolsa buny bar-a bir halk köpçüligine ýetirip bolsa, Enşallah.
rowaç bolsa şu işem bir ugruna gitse, halka bir bölek-bölek bir ýetireris diýip hemmämiz alada edýäris. Enşallah.
Onuň galanam Alla Allajan ugruna bolsunda. Ugruna bolsun berk Alla. Halkam gowy diňleýä hudaýa şükür. Lukman özüň türkmen bolsa ganyňda bir damja bola türkmeniň gany bolsa şu çekäýmeli özüň many. Hawa hawa. Oň haýsy ýollyň tapawudy ýok. Ol daşoguz ýolumy ahalyň ýolumy bi damana ýolumy arkaç ýolumy ol neme ärsary gandaşlaryňky.

gel adam. Oňa ýa gylaçarlyk bir ýerlerden gel. Ehe, ýol durdakda sen näme otyryň? Aý, bilmedim baý oglum, meni alyp gaýtdylar zat. Hany ýör ýör sen bu ýerde otur walla, ýör meniň öz ýanyma diýip. Kawnerini ýazyp, çaýjagaz zat berip, saglyklaryny sorap, ýagdaýyny soran. Indi men çykmaly dälmi bu ýerden diýip sorady-da, ýöne bitem adamlar zat. Ýok, özi bolka sen diýen häzir uludyň, göreýin seni gübermez bile bolmagy diýip. Näme etsem güber, saga çykyp gelsem gübermekden mümkinmi, bir soraşyp geleýin gitse diýip. Ozal äkidip bir ýerde gurnap saga çaldyrýan ekenler paýhas. Soň minnetdar bolup gaýdýardy gaýtam. Sag boluň, sag boluň oglanlar, men degmäň maňa diýip. Näme bu eli emelek adamlar.